हम तोहर लगे आबै क्यों ना तो हमरा तो सर जाय ला मन नहीं करियो मन है कि तोरा देखते रही देखते रही ताहि दुआरे आबे आबै छै चटचट हमरा ने तोहर दीदी न पत्थर पर ले थो हाँ, तोहर दीदी काली खिट खिट थो हाँ। तू हमरा बड़ी निक लगत थी अच्छा हम अपन तोहर दीदी से माया बेसी तोरा करे छियो करै छियै ने हाँ। लेकिन की करबै हम तऽ अखनी टिकले छियै बुझलियै ओ जुइ एतै कोसी एतै नमहर हेतै मतलब तब ने यहाँ ओकरा खेबै आ टिकलामे खेबै तऽ नीक नहि लागत ने ये टिकला या के टिकला बुझलियै ने ताहि दुआरे कि अपने मतलब सब आबै छियै किया हम भी नाजू छियौ हम अहाँ हमर साली हम अहाँके जीजा एहिमे शरमाबैके कोन बात है साली जी शरमाबै नहि छियै अहाँके कहलहुँ ने अखनी हमे बच्चे छियै फुटिके जवान नहि भेल छियै आ फुटिके जवान हेबै तब ने मतलब प्यार मोहब्बत करे में नीक लगै छै हम अही के चक्कर में अही के प्यार मोहब्बत के चक्कर में हाँ। हम अहा के बाप के बात सुन पड़े हमरा अहा के माई से हमरा बात सुन पड़े लात चुता खा पड़े हमरो बाबू एक नंगे छै की कह लेकिन अहा के जोते गैर बात कहैत रहिए न पढ़ैत रहिए त हमरा नीक नहीं लगैत रहे छै बुझलियै ने ताहि दुआरे हँ, हँ। कते नहि एतऽ आबू बुझलियै ने ओतहि रहू आ एते बारम्बार अयबै तऽ हमरो आरके सनखा पाप मनमे दाबै छै तोरा छोड़ के जला हरा मन नहि करैया हमरो नहि मन करैत रहै छै जे अहाँ कनि- आयो मेहमान अहाँ फेर चलि एलियै ससुर जी प्रणाम अहाँ के लाज शर्म है कि नहीं लतखोर कहीं का हमर बेटा उतना अहाँ के लात मार के भगा देने रहे कि नहीं भगा कर देने रहे यो बाबूजी बहुत रौद छै उगा ते दुआरे कहलिए से छहार खसते तब निकलबे आ तू ये कथी करे छी कोन में हैं हमरा बात करे ले बोले ना चल बेशरम सब कहीं के लाज शर्म नहीं एक रती बेशरम

एक तऽ नीक नहि हेतै ओहि अगुआके जे हमरा ओहि अच्छा घर घर देख के हमरा लोभमे फंसा देलक जे हमर बेटीके कपार जरि गेल कपार नीक नहि हेतै कतऽ फँसि गेली हम हे भगवान गलामे छुरी लागि गेल हमरा एहन कर्म बँटबासँ हम निकम्मा से हम जे करा देली दुख दुख के दुख दुख के ये छः महीना लोग साल में एक साल में छः महीना में एक बेर ससुराल रहे ओकर इज्जत रहे छे आ ई लत खोड़ के तो लात मार के भगा दे फिर चलि अबे छी लगैया घरमे नहि छै कोइमे सब बाहर चलि गेलै लगैया साली असगरे है घरमे आइ फेर फैब लगलै हमरा जाइ छियै साली जी साली

आय घर में आय सब हँ, बोले सब घरे में। या नहीं आओ या नहीं आओ या नहीं आओ कथी कहै छै जाउ ने यहाँ एतऽ से जाउ ने है ना सुनू ना हम तो जेबे करब ना पहले चुम्मा दे दिया ना बाप रो बाप पहले चुम्मा दे बाप दिया रे बाप यौ यौ मेहमान अहाँके लाज शरम कोनो कतर में नहि होई है हैं धा हट हट हट कौआ का का का का कौआ के केला धा धा कहै छियै हमरे सबके धा धा कऽ दियौ

हँ कोनो गतरमे लासर नहि हो कोनो गतरमे एते मार खाइ छी तैयो आदत नहि अहाँके सुधरैया ई तऽ ई पूरा गपचिए में बैठ के हरिया भर के खाइत रहे छै धी जमाय के इज्जत प्रतिष्ठा जखने होई है जब छह महीना साल भर पर आबे पाँच साल पर तब होई है आ घड़ी घड़ी मार मार के भगावे छै दौड़ दौड़ के आबे दौड़ दौड़ के आबे है ऊ तऽ छोड़ू ई की करैत रहे छै खड़ा भए के एकरा संग में भैया ई हमरा बोलेलकै ने हमरा नहि पता छलै कि जीजाजी छियै हैया तऽ एलै तऽ जीजाजी छलै ओकरा भगबैते छलियै जो जो जो आ लेकिन नहि भागै छै बड़ ठेकर छै बाप रे बा हाँ तारती उतारी ही तारती उतार रखा एते एते बना बना के एकरा अहाँ दैत के रहबै कथी खाय बुझाई दे ई धर्मशाला है हे यौ भैया

ए जाओ ना किया खड़ा छियै साली जी प्रणाम प्रणाम साली जी साली जी प्रणाम प्रणाम नहीं करू ना जाय के भैया हमरा जाय के। प्रणामे न करे ठीक है जाओ फिर दोबारा नहीं आएब आब जेकरा देख ले तऽ घुट्ठी तोड़ि देबै केना जाइ छै बाबूके कहै लए आ बाबूके कहि के टंगरी हाथ एकरा तोड़बा देबै चल अंदर आ गेटमे गेल ताला लगा कर अहाँ वएह करै छियै ई न निठल्ला निकम्मा मेहमान से परेशान भऽ गेल छी हमर बहिनके किस्मत खराब भऽ गेल निठल्ला से बियाह कऽ के

ससुर कतबो भगेतै हमरा या भैया कतबो भगेतै तऽ हम भागैवला नहि छियै कुत्ता जकाँ हम घुरि फुरि कऽ चलि जेबै हा हा सालीके हम घरवाली बना कऽ रहबै लऽ कऽ हे सब गोरा बहरा चलि गेल हे साली हेतै घरमे पकड़बै भरि पातके मजा लेबै हा